Reit, un o brif gystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol erbyn hyn yw cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn. Da ni wedi cwrdd ag un eisioes. Heddiw, da ni'n cwrdd â'r ail gystadleuaeth, sef Shirley Cottam. Shirley, croeso cynnes iawn i ti. A llongyfarchiadau, wrth gwrs, am gyrraedd y pedwar ola. Diolch. Sut deimlad ydy hwnna? O, arbennig. Dw i'n falch iawn i cyrraedd yn y rownd terfynol. Mm. Oeddet ti'n disgwyl gwneud mor dda? Na, dw i ddim wedi bod erioed yn disgwyl yym bod yn gallu siarad Cymraeg. Ers ers faint wyt ti'n dysgu? Tair blynedd a hanner. Reit. Ac un o le wyt ti'n wreiddio nawr beth yw dy hanes di? Dwi'n dod o Fanceinion yn wreiddiol. Yym symudion ni fi a Jay Jay i Gymru... Dy fab Jay Jay. Dy fab.
Ia. My fam.
Fy mab. Yym dwy fil a phump un o wythnos cyn y Nadolig. Reit.
I i le nathoch chi symud i Aberystwyth? I Aberystwyth. M-hm.
Reit. A be' nath ych- ych- ysgogi chi i i ddysgu'r iaith pan nethoch chi gyrredd?

Yn fach falle pan o- ar dy wylie neu unrhyw beth? Ail waith i Evil.
Reit. Dwi dwi...
Ac un waith i Prestatyn gyda fo yn ysgol. Reit. Ond do'n i ddim yn gallu clywed y iaith. Na. Na na. Felly ar ôl cyrredd Aberystwyth jyst cyn y Nadolig faint o amser odd 'i tan i ti benderfynu i ddysgu'r iaith? Yn syth.

Nadolig hapus i pawb... Ie. ...ar y stryd. Waw. O gwych.
'Chos ma' hon 'di bod yn yn yn brofiad i Jay Jay achos... Hmm. ...yn amlwg dim Cymraeg ganddo fo fa- faint o'dd 'i oed o yn yn dod i Gymru? Pump.
Reit. Bron yn chwech. Felly nes di neud y penderfyniad bo' ti a Jay Jay rŵan... M-hm. ...yn mynd i ddysgu'r iaith a a su- sut nes di neud hwnna? Wel ethon ni i dosbarth i oedolion A Jay Jay hefyd? Jay Jay r- roedd e'n...
Oce. ...saith oed. Reit. Ond gyda oedolion yn y dosbarth gyda Ann Davies. Ag odd o'n... Un awr a hanner pob wythnos. Waw. Ond roedd e'n gallu yym cadw lan gyda pawb arall. Ma'n anhygol yndydi?
Hmm. Fel ma' plant yn ma' n'w fel sbwng yndydyn yn ca'l yr iaith. Oddech chi'n cystadlu yn erbyn 'ych gilydd pwy o'dd yn gwbod? Ie.
Pob dydd mae e'n dod yym adre o'r ysgol i ddweud ydach chi'n gwbod y gair 'ma'. Waw.
Ond o ran ysgol rŵan efo Jay Jay... M-hm. ...yy nath o ddechre yn amlwg drwy fynd i ysgol Saesneg. M-hm. Ie yym roedd e'n mynd i ysgol Plas-glug. Reit. Yy yr un Saesneg ond eleni mae e wedi trosglwyddo i'r ysgol Gymrag. Mae e'n ddeg oed. Waw. Yym mewn blwyddyn pump. Oce. A mae e wedi trosglwyddo. A su-... Roeddech chi'n browd iawn bod e wedi Iawn. Anhygoel achos ma' 'na stori hyfryd am Jay Jay hefyd pan nath o ar trip ysgol... M-hm. ...a gwario 'i bres. Ie gyda Ysgol Plasgwig dim ond pum punt oedd gyda fe ond yym roedd e'n prynu yym geiriadur bach am pedair punt. Geiriadur Cymraeg dyna... M-hm. ...odd o isio. Sa ran fwyaf 'di gwario ar lotions neu siocled... Ie ie. ...a nath e brynu geiriadur. Dim nothing dim siocled dim rwla dim byd fel 'na. Ware teg. Dim ond geiriadur.
Ie. A pha mor bwysig yw e i chi nawr o'ch bo' chi wedi dysgu'r iaith a JJ hefyd? Dwedwch eto.
Pa mor bwysig yw e? Yn bwysig iawn. Dw i'n gallu gweld byd arall. Yym os dych chi ddim yn gallu siarad y iaith dych chi ddim yn gallu gweld pethau ond pan dych chi yn gallu dych chi'n gallu yym gweld cystadleuaeth fel 'na. M-hm. Yym pethau yn cael eu hysbysebu mewn siopie ond os does dim iaith gyda chi 'dych chi'n jyst yn edrych heibio. Hmm. A ti 'di ca'l dy dderbyn ti'n teimlo wyt ti'n teimlo'n Gymraes? Ydw. Wyt ti? Wyt.
Nawr yym Dwi'n dweud yn yn Saesneg I'm Welsh now. A ti'n teimlo fod pobol wedi derbyn ti yn y gymuned yn Aberystwyth? Ti 'di ca'l... Odw. ...ti 'di ca'l y gefnogeth? Mm yn bendant.
Yn bendant. Ma' hwnna'n wych.
Mae pawb yn siarad Cymra'g i ni a Jay Jay nawr. O. Wel dych chi wedi neud e'n wych a nethon ni gwrdd â Jay Jay gynne a... Do. ...mae 'i Gymra'g e yn anhygoel hefyd. Ond yy ma'n bleser i i gwrdd â ddou onoch chi a phob hwyl... Ie. ...gyda'r gystadleueth.